א גוטן טייערע אידן און א גוטן טייערע יוסף זאב, און ברוכים הבאים צו אונז אלע, צו צווישן אונז נאמבער זיבן און דרײַסיק, איז א גוטן ר' יוסף זאב קודם. א גוטן ר' פנחס און א גמר חתימה טובה. א זיס יאר, א גוט געבענטשט יאר, זאל זיין גוט פאר יעדן איינעם, זאל זיין גוט און לעכטיג אינסייד און אינדרויסן, און אלעס וואס צווישן אונז און ארום אונז.
אין אונז, צווישן אונז און ארום אונז, אקעי. מיט דיר, ביי דיר און לעבן דיר. אקעי סאו סאו עס איז עפ אז כ'האב באקומען פון דער עז יוזשעל אסאך שאלות, מענטשן שיקן אריין אסאך שאלות צו די פראגראם, און עס איז געווען איין שאלה וואס האט זיך אנגעהויבן מיט פידבעק, יענער הייבט אן, איך איך ווייס נישט, איך האב זייער הנאה געהאט פון יענע פון ביידע, איך האב הנאה געהאט פון די פידבעק און איך האב הנאה געהאט פון די שאלה. זיין פידבעק איז אזוי, דער ס'איז א בחור ער האט אריינגעשיקט א שאלה, כ'ווייס נישט אויב מיט א שטיק צייט צוריק, מיט אפאר חדשים צוריק, און די שאלה איז געווען, אז ער ער דער שואל איז א פאפולערע בחור און ס'געווען עפעס א אנדערע בחור א נישט פאפולערע בחור וואס האט זיך צוגעשארט צו אים און יא און אים געשטערט און געגאנגען אויף די נערוון לאמיר אפילו זאגן און ער האט געפרעגט פון דיר וואס ער זאל טון וויאזוי ער זאל עס הענדלען דו האסט אויף זיי האסטו מייעץ געווען האסט אים אנגעוויזן די וועלט איז א גלגל החוזר און ווייסט ווער ס'איז היינט פאפולער איז לאו דווקא מארגן פאפולער געב אים זיין מקרב געב אים זיין כ'מיין האסט גענוצט די לשון נעם דיין קרוין און טוה עס אים אן אויפן קאפ יא. אקעי סאו דער בחור איז צוריק געקומען יעצט זאגן אז ער האט דאס עטס געפאלגט און מורא'דיג אסאך שינויים ער האט נישט געזאגט אסאך דיטעלס אבער אסאך זאכן האבן זיך ארום געדרייט פאר אים און פאר יענעם. נאך א זאך וואס ער האט ארויס גענומען פון די יוסף זאב וואס ער זאגט ער האט אנגעהויבן טון איז ווייל ס'קומט אים אונטער א שוועריקייט עפעס מיט וואס מ'דארף דילן האט ער זיך אויס געלערנט נישט אוועק לויפן זיך מאכן ווי ס'איז נישט דא נאר עס פעיסן העדס אן און דילן דערמיט טון וואס מ'דארף צו טון פיין זייער שיינע פידבעק יוסף זאב. יא, האסט אויפגעטוהן. ממש. ס'איז געשמאק צו זעהן ווי ס'קומט צוריק, יא? יא, עכטע נחת. יעצט האט ער א שאלה, אז ער האט זיך איינגעשריבן אין ישיבה גדולה, און די ישיבה גדולה האט באקומען גוטע אינפארמעישאן פון ביידע מגידי שיעור, אבער עימיצער האט יא געזאגט עפעס נעגעטיוו, און לעקאוויט דעם האט מען אים נישט נאר נישט אנגענומען, ס'האט זיך געסטאפט אינמיטן די פראסעס, אינמיטן די פראצעדור, מ'האט אים ניטאמאל גערופן צום פארהער. סאו זאגט ער, ער פארשטייט, דער בחור פארשטייט, אז ס'איז נישט נוגע ווער ווער ס'געט, זאגט אים אנגעהויבן, גראד אנגעהויבן באגן, ווער האט געגעבן שלעכטע אינפארמעישן דא? ער האט ער פארשטייט אז ס'איז נישט נוגע, ווייל ס'איז נישט דא וואס צו טון מער, אפילו דער וואס האט געגעבן די שלעכטע אינפארמעישן וועט יעצט גיין זאגן גוטס, לאמיר זאגן דער בחור האט אים עפראוטשן, און ער וועט יא גיין זאגן גוטס, ס'ארבעט נישט, נו, קיינער זוכט זיך נישט קיין קאפ וויי, א ישיבה וויל הערן גוטע אינפארמעישן, ס'מאכט זיך די מינדעסטע באמפ, איז גרינגער צו זאגן ניין ווי יא, יא, סאו ער פארשטייט אז ס'איז אווער, אבער. ס'באגט אים, ס'באדערט אים, ווער איז געווען דער וואס האט געגעבן שלעכטע אינפארמעישן, ער וויל וויסן צו ס'איז א פראבלעם, צו ס'איז א פראבלעם אז ס', נישט אז ס'באדערט אים, צו ס'איז א פראבלעם אז ער איז נאך פארנומען טראכטן און אויספיגערן ווער יענער האט געקענט זיין. נו, וואס זאגסטו איך זאל זאגן? ווי דו העלפסט אן? זאל איך דיר גרינגער מאכן? יא. איך וועל אנפאנגען מיט צוויי קלייניגקייטן. אקעי.
די ערשטע קלייניגקייט איז אז כ'האב הנאה געהאט פון זיין אבזערוועישן. אז ער איז נישטא געווארן, דאס הייסט ער פארשטייט אפילו עס באדערט אים עמאושענלי ווער ער האט געגעבן די שלעכטע אינפארמעישן, אויך הנאה געהאט פון זיין מעטשור, מעטשור וועג פון עס אנקוקן, עס איז נישט קיין נפקא מינה, עס איז אווער, איך קען יעצט גארנישט, עס איז זייער זייער א באזעצט, זייער א זייער א גוטע בליק, סאו אפילו עס בלייבט אים באדערן, וואס לעניות דעתי נישט אלץ א פראפעשענעל, נאר אלץ נאך א מענטש, אויך א מענטש, ס'וואס טרעפט זיך אויך אין אזעלכע מצבים, יא, באדערט עס אויך, די מציאות איז אז ס'באדערט, אבער דאס אז ער קען בשעת מעשה בלייבן מיט דעם פאוקוס אז ס'איז נישט נוגע, עניוועי, האבן די קלעריטי, וואס געווענטליך די עמאושענס שרייען סאך העכער ווי די שכל, שוין איז, ווי מ'זאגט, עס קומט זיך אים א פאטש אין די פלייצע, קלאפ אין די פלייצע, און איך וואלט אים מציע געווען ער זאל עס געבן אויף מיין ביהעף, במקומי, בשליחותי זיך געבן א גוטן קלאפ אין די פלייצע. דאס איז איין קלייניגקייט. און די צווייטע קלייניגקייט האב איך שוין אויך געזאגט, אז מיר דאכט זיך אז ס'איז אקעי. וואס הייסט ס'איז אקעי? ס'איז א נארמאלע זאך אז ס'באדערט. דו יוסף זאב אלס מומחה קום זאגן וויאזוי מ'דילט דערמיט, אדער אויב איך בין אויך ראונג זאג מיר אויך אוט. איך זעץ מיך אראפ אויפן באנק לעבן דער בחור, אילם דייני רבייני. אבער מיר דאכט זיך אז ס'איז נארמאל ס'זאל באדערן. און דאס וואס מ'וויל געוואר ווערן ווער ס'איז, יא, ווייל כעס איז איינע פון די, כ'מיין כעס מיינט נישט דווקא מ'ברויזט, דאס מיינט די געפיל פון אויפגערעגטקייט איז א געוויסע וועג פון קאופן מיט אזא געפיל פון העלפלעסנעס, פון פילן זיך הילפסלאז און אפגעפאטשט. איז כעס איז זייער א נויזי עמאושען, ס'איז מאכט ס'איז ברויז, ס'איז ס'איז א טומל, ס'מאכט א טומל, און ס'שרייט איבער די מער ווייטאגליכע געפיל וואס ליגט אונטער דעם. סאו איך מיין ביי מיר אליין וואלט איך אפגעלערנט אז דאס איז די סיבה, און אז איך וואלט מיך עקספעקטעד צו זיין אזוי. אבער וואס זאגסטו יוסף זעהר? וואס זאגט די מומחה? קודם קודם איך מוז נאך צוריק גיין איך בין נאך אונטער די אימפרעשן פון די געוואלדיגע שיינע מעסעדזש די פידבעק איז מוראדיג און איך שטעל פאר דער עולם האט אויכעט זייער הנאה סיי צו הערן דעם פידבעק און סיי צו זעהן ווי אזוי די גלגל החוזר דרייט זיך אזוי שנעל זייט איך האב אים דעמאלטס געזאגט און איך דענק איך האב אפילו געפילט כאילו איך האב אפילו גערעדט אביסל צו שארף. צו אים דעמאלטס ווען כ'האב אים אזויווי געליבט. סך הכל ווען איינער פרעגט עפעס האב איך ליב צו אויסשמועסן ביידע צדדים. ווייסט, אפשר איז יענער טאקע א גוטער נחש, א גוטער נעבעך וואס צו, א גוטער פעגער, און שאקל דיך אפ פונעם אנוש'סטע, כ'ווייס נישט, וועט נישט זיין גוט פאר דיך. און פון די אנדערע זייט ווייסט, אפשר איז ער נישט אזא פעגער, זיי האבן אים יא מקרב, דארטן האב איך נישט געטון דאס, איך האב אים פלעין געזאגט. צדיק'ל, ביסט זייער פאפולער, טוה דיך אויס דיין קרוין, טוה שמע פאר יענעם און העלף יענעם ארויס. און ער האט עס געטון, ער האט עס אויפגענומען גוט, ער האט עס געטון און עס האט געהאט גוטע קאנסעקווענסעס, ס'הייסט אז סיי פאר אים סיי פאר יענעם האט ער געזען גוטע טשעינדזשעס. און דא, די נעקסטע זאך וואס ער זאגט, דאס איז מחבר די זאך וואס איז געשען מיט אים צו די זאך וואס ער פרעגט יעצט. אז ער האט זיך אויסגעלערנט אז ווען זאכן געשעהן אין זיין לעבן, אישוס, פראבלעמען, איז אנשטאטס צו זיין ביזי אנטלויפן דערפון אדער עס אוועקמאכן אדער זיך ארויסדרייען דערפון, פעיסט עס און ער דיעלט דערמיט. און דאס האט ער גענומען פון דעם. אזוי האט ער געזאגט. און נאכדעם לייגט ער גראד אראפ די פראבלעם וואס ער האט יעצט, וואס אין דעם פראבלעם זעהן מיר אז די גלגל החוזר גייט אזוי מין שנעל, אז ער האט שוין יעצט אלס פאפולער בחור האט ער שוין יעצט געהאט, ערשט וואס איינער האט גערעדט נעגעטיוו קעגן אים און זיין זיין זיין אין די אונטערשטע חלק פונעם גלגל האט זיך שוין אנגעפאנגען ער דארף שוין אבער ער דילט דערמיט זייער זייער גוט די איינציגסטע שאלה איז נאר צו ס'מעג אים באדערן צו ס'מעג אים נישט באדערן צו ס'איז נארמאל צו ס'איז נישט נארמאל און איך עגרי מיט דיך הונדערט פראצענט אז ס'איז זייער נארמאל ס'איז עכט עכט נארמאל אז ס'זאל אים באדערן.

יעדער איינער האט אסאך מאל אין לעבן געוויסע קנייטשן, געוויסע שוועריגקייטן ווי די רבונו של עולם כביכול לייגט אים אין א קארנער, און אויב ער דיעלט מיט די שוועריגקייט ריכטיג, איז עס גאר זיין שליסל צו א נייע נעקסטע זאך וואס ער וואלט קיינמאל נישט געקענט צוקומען צו די גוטע מתנה וואס די אייבערשטער וויל אים געבן נאר אויב ער גייט דורך די שוועריגקייט. און א מענטש קען עס נאר דיעלן נאר אויב ער לויפט נישט אוועק פון שוועריגקייטן, נאר אויב ער בלייבט פעיסן שוועריגקייטן. סאו זעט אויס אז די רבונו של עולם האט געזען אז ער איז רעדי צו נעמען שוועריקייטן אויף זיך ריכטיג, האט ער שוין באקומען זיין ערשטע שוועריקייט, צום סוף האט זיך אלעס אויסארבעטן, די וועסט אנקומען אין א גוטע ישיבה און וועסט טרעפן גוטע רעבעס, גוטע מגידי שירים, גוטע חברים, חברותות, אלעס, דאס איז א ברכה פון אונז און פון אלע צוהערער פאר דיך, די ארבעסט דאך אויף דיך, סאו.

דאס זאג איך פאר יענער, איך ווייס נישט וואס זיין, פארוואס ער וויל דווקא אריינגיין אין די ישיבה, עס איז דא אסאך ישיבות, גוטע ישיבות, און אויב דו ביסט א גוטער בחור און דו ביסט באמת צו די זאך, זעסט דאך אז די צוויי אמער געדעשינים האבן געגעבן גוטע אינפארמעישאן פאר דיך, איז דאך אלעס מן השמים. יא.
זייער שיין, זייער שיין און זייער קלאר, לעניות דעתי, איך האף לעשירות דעתו פון דעם בחור אויכעט. אקעי ר' יוסף זאב, נעקסטע שאלה. אקעי סאו לאמיך לאמיך פשוט איבערזאגן יענעמ'ס שאלה, לאמיך זאגן די מצב, און אקעי נאכדעם וועסטו זאגן וואס דו ווילסט וואס דו האלטסט אז ס'ריכטיג פאסיג דא צו זאגן. יענער זאגט אזוי, איך האב א חבר, א זעכצן יעריגער בחור, ער האט א חבר וועם מ'האט זייער. דאס איז געווען זמן אף סיזען, די בחורים סיזען היט.
אה יא. אקעי סאו ער האט א חבר. וואס ער האט מורא'דיג מורא'דיג שטארק ליב צו רעדן צו אים, ער האט מורא'דיג הנאה צו זיין אין זיין סביבה און זיין געגנווארט, און ווען ער רעדט צו יענעם פילט ער א אויסטערלישע מאמענט פון סיפוק, ער פילט מורא'דיג מורא'דיג גוט, ער פילט מען פארשטייט זיך מיט אים, און ווען ער רעדט נישט מיט אים, דעמאלטס פילט ער זיך זייער שלעכט, שרעקליך. כ'דענק נישט פונקטליך זיינע לשונות, אבער ער גענוצט מורא'דיגע עקסטרעמען ווען ווי גוט ס'איז ווען יא, און ווי שווער ס'איז ווען נישט.

יא, יא, און ער גענוצט אויך זייער א שטארקן לשון אונטערצושטרעכן ווי וויכטיג ס'איז. יא, אקעי, סאו. דו זעסט דא אסאך אינטענסיטי. יא, און איך גיי זאגן נאר איין נקודה, איך מיין דו זאלסט ענטפערן, דו ביסט דאך די מומחה דא. איך גיי זאגן איין זאך אז מיך האט געכאפט די קלארקייט וואס דער בחור האט לגבי זיינע אייגענע געפילן. אז וואס? אז ער פארשטייט גוט וואס ער פילט. איך מיין אז אסאך מאל ווען מ'איז אין די מצב, אדער ווען עימיצער האט אזא שאלה, לאמיר זאגן אזוי, איז נישט דא א נעפל? מען איז פארנעפלט, מען קען נישט, מען קען נישט ארטיקעלעט, מען קען נישט אזוי גרינג ארויסזאגן וואס איך פיל אויף אהער און אויף אהין, איך מיין ער האט גאנץ גוט ארויסגעהאט וואס ער פילט, ס'איז א שטארקע זאך, איך מיין אז ס'איז א, מען זעט עס היינט מער ווי איך פנים, ווי איך האב עס געזען ווען איך בין געווען א בחור, אז בחורים פארשטייען עטליעסט צו זיך אליינס בעסער ווי איך האב אמאל פארשטאנען צו מיר אליין, אפשר אפילו ווי איך פארשטיי היינט צו מיר אליין, כ'ווייס נישט. אבער יא, בעסער ווי איך האב געזען ארום זיך און אין זיך און ארום זיך, איז א געוויסע קלארקייט דא מער, א געוויסע מער בהירות, מער אין טאטש מיט זיך אליינס, איך מיין ס'איז א גוטע זאך. אינטערעסאנט טאקע, און נאכן באקומען צענדליגע קוועשאנס, און געוויסע קוועשאנס קומען אריין זייער אומקלאר און כאפסט נישט וואס יענער וויל, סאו די פאר חברה זענען יא מצליח זיך גוט ארויסצוברענגען, אזוי ווי די פריערדיגע און ער און אנדערע.

סאו די שאלה, איך וואלט געזאגט איז די מאוסט פאפולער שאלה וואס ווערט אריינגעשיקט דא, וואס איך יאג מיך נישט עס אזוי שטארק צו ענטפערן, הגם עס האט מיר שוין אנגערירט אפאר מאל דא און דארט. דאס און סאושעל ענקזייעטי, די צוויי זענען די שטערקסטע שטערקסטע שאלות וואס קומען אריין. אבער וויבאלד די בחור האט עס ארויסגעברענגט אין א קלארע, געשמאקערע, רואיגערע וועג וואס. ס'קען ווערן געענטפערט אויף אזא היימישע ליין ווי אונז, איז איך מיך יא באציען צו אים, און איך האף אז פון דעם וועט שוין אויך ארויס קומען פאר אלע אנדערע וואס האבן עס אריין געשיקט, און האבן עס נישט אריין געשיקט אבער זיי האבן די זעלבע אישו. סאו איך וואלט געזאגט אז אין מיין אנדערסטענדינג, אין מיין עקספיריענס, די ער האט געבעטן אזוי, ער האט געבעטן וויאזוי קען איך אוועקנעמען די קראש געפילן וואס איך האב אויף מיין חברה, אזוי האט ער געזאגט, איך וואלט געזאגט די שורש דערפון, וואס איז די שורש פארוואס ביסטו אין די מצב, פארוואס פילסטו ווי א גארנישט אויב דו רעדסט נישט מיט איינעם, און נאר אויב דו רעדסט מיט יענעם ווערסטו אנגעפילט, די תירוץ אויף דעם איז אין מיין האמבל אפיניען און לעניות דעתי ווייל דו האלטסט נישט פון דיך, און דו ביסט נאר ווערד אויב יענער וואס דו קוקסט ארויף אדער דו שעצט אדער דו האסט ליב פאר וואטעווער ריזען ס'איז וואס אין דעם אליין קען אויך זיין צענדליגע ריזענס פארוואס יענער האט ביי דיך שעצונג און ליבשאפט, איז נאר אויב יענער גיבט דיך עפעס ווערט נאר דעמאלטס ביסטו ווערט, איז דאס איז די שורש פון די פראבלעם, אויב די ווילסט אוועקנעמען די פראבלעם דארפסטו אליין האבן דיין אייגענע קאנפידענס, דיין אייגענע עסטיעם, דיין אייגענע כבוד, דיין אייגענע שעצונג און ליבשאפט, די אלע פילינגס וואס די האסט צו יענעם איז בעצם מענט, די אלע פילינגס וואס די פירסט אז די באקומסט פון יענעם? ביידע. יא. סיי דאס וואס דו פילסט כלפי יענעם, דו קוקסט יענעם מורא'דיג שטארק ארויף, האט אריינגעווארפן אז אלעס וואס יענער טוט איז מורא'דיג הייליג און ארויפגעקוקט און געשעצט, די אלע זאכן וואלסטו ווען געדארפט פילן אויף דיך אליין, דו וואלסט ווען געדארפט פילן מיט דיך אליין אז דו ביסט געשעצט און באליבט און גוט און אקעי און צופרידן, דו דארפסט זיין קאמפארטעבל מיט דיך אליין, און די זאך האט פשוט אזוי ווי עס האט זיך אזוי ווי ארויסגעגליטשט עפעס א וויירוס וואס שיקט אלע פילינגס וואס דארף ווען גיין צו דיך שיקט עס צו יענעם, און אנשטאטס דעם וואס דו זאלסט דיך קענען אליין קאנפירמען איך אליין האלט עס איך בין גוט און איך בין אקעי און איך ארבעט אויף מיך און איך בוי מיך אויף און איך ווער בעסער יעדן טאג איז עס ניין עס איז פארדרייט עס איז נאר אויב יענער זאגט מיך אז איך בין גוט און אויב יענער ווייזט מיך צוריק נאר דעמאלטס דאס איז די שורש פון די פראבלעם די שורש פון די פראבלעם איז. אז יענער איז געווארן אריינגעלייגט אין די פלאץ ווי דו וואלסט מיר געדארפט זיין פאר דיך אליין, און כדי אוועקצונעמען די פראבלעם גייט דיך גארנישט העלפן אוועקצונעמען, ארבעטן קעגן די געפילן, זיך טרייען צו פייטן די געפילן, וועגן דאס גייט, דו גייסט עס אייביג האבן נעטשערלי און אוטאמעטיקלי וועגן דיין סיסטעם גייט די גאנצע צייט זוכן קאנפירמעישן אין גוטע פילינגס, און די גוטע פילינג וואס דו פילסט מיט אים איז וועגן דו אליין פילסט אויף דיך אלס זיראו, בוי אויף דיין אייגענע ווערד, דיין אייגענע זעלבסט ווירדע. ברויכסט דיין אייגענע געפיל צו דיך אליין, דיין אייגענע טעם, און גלייב און ווייס אז די אייבערשטער האט דיך באשאפן אלס א גאנצער מענטש און די דארפסט נישט צוקומען צו קיינעם אז יענער אויב ער רעדט מיט דיך נאר דעמאלטס קענסטו פילן גוט. איך וואלט געזאגט אז דא ליגט די שליסל פון דעם. יעצט קען מען אויך אריין גיין נאך א סטעפ טיפער, וואס פארוואס ביסטו בכלל אריין געקומען אין די מצב אז דו. אז דו ביסט נישט צופרידן מיט דיך אליין און אבער די זאכן געשעהן די זאכן זענען נארמאל ס'איז נאך א זאך וואס איך וויל זאגן פאר די אלע וואס האבן די קוועשן אז ס'איז נארמאל אין די טינעידזש יארן אז די זאך געשעהט ביז מ'טרעפט זיך די אייגענע די אייגענע זאך און און איינע פון די פוינטס איינע פון די פון די וויכטיגע נקודות אויף דערווייל לייק ווילאנג דו ארבעטסט אויף דיך איז די אלע אינטענס פילינגס זענען נישט אמת די אלע. אומגעהויערע סיפוק אדער קאמפליטלי דיפרעסט אויב נישט אלע עקסטרים זאכן זענען נישט זענען נישט אמת זענען נישט ריכטיג און נישט העלפפול פארשטייסט וואס איך זאג? יא.
ס'איז נישט אמת מיינסטו זאגן ס'רעפרעזענט נישט קיין אמת. עקזעקטלי, און אפילו די פילינג איז דא, דאס נעמט נישט אוועק אז דו פילסט נישט די פילינג, דו פילסט די פילינג און דו דארפסט דילן מיט די פילינג און דארפסט עס פעיסן, אבער ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אמת אז. פשי די בחור ער איז די מושלם ער איז די און אויב איך גיי ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת דו מוזט נישט צוקומען צו אים צו פילן דיין סיפוק און אפילו ווען דו רעדסט נישט מיט אים קענסטו נאך אלץ אויך אינדזשויען און זוך אנדערע אינדזשויעבל זאכן אויף דעם קען מען אריינגיין אויכעט אסאך מינע עצות וויאזוי ארויסצוגיין אויף דעם איינע פון די מעין זאכן איז זיך עפענען צו די צו די אנדערע וועלט זיך עפענען צו די דרויסענדיגע וועלט.

און אן דעם איז אויס וועלט. דאס איז נישט אמת, אבער די פאקט אז דו פילסט אזוי, דאס איז אמת און פרובירסט נישט צו פארלייקענען ווייל ס'איז נישט שייך, דאס פארלייקענען וועט עס נאר מער פארפלאנטערן. סאו ס'איז אמת אז דו פילסט אזוי, אבער געדענק בשעת מעשה אז די מסקנא וואס ס'ציט זיך פון זיך אליין וואס די מח אליינס מאכט, דאס איז נישט אמת, אפילו ער זאגט עס און אפילו ער שרייט עס הויך. די פילינג איז אמת, אבער די הסבר, די פירוש רשי דערויף איז נישט.
יעצט יעצט אין די טינעידזש יארן זענען דא אסאך נייע זאכן וואס ווערן דעוועלאפט אין די מענטש, און און די אלע זאכן קענען קענען זיין די ריזענס פארוואס אסאך מאל פילט מען אזעלכע עקסטרים און אינטענס פילינגס, און העלפ פון ארומיגע, ס'דא זייער זייער אסאך מחנכים און מענטשן וואס וואס וואס דיעלן מיט בחורים אגאנצן טאג און זיי זיי ווייסן וואס די זאכן זענען און זיי קענען דיך העלפן און גיידן און ווייזן די ריכטיגע וועג, און און ס'נישט עק וועלט, ס'איז גארנישט געשען, מ'קען ארויסקריכן פון דעם, גאנץ גרינג און אפילו מען איז אין דעם קען מען עס אויך זייער גרינג מענעדזשן און קעיר נעמען דערפון אויב דו האסט די ריכטיגע העלפ. איינע פון די זאכן וואס איך האב פריער אנגעפאנגען צו זאגן איז עפן דיך אויף צו די אנדערע וועלט, פארברענג מיט נאך אנדערע בחורים, אנדערע אנדערע פלעצער, אנדערע זאכן, זע אויך די זיסע וועלט וואס איז דא ארום און ארום, די וועלט ענדיגט זיך נישט ביי איין מענטש ביי איין פלאץ ביי איין הגם די סיסטעם טרייט עס יא צו זאגן און אויב דו זוכסט דווקא יא די איין מענטש, איז קוק אריין אין דיך אליין, דו ביסט די איין מענטש אויף וואס דיין סיסטעם ווערט אזוי שטארק אז דו זאלסט דיך אליין דערקענען און אליין געבן אנערקענונג פאר דיך. זייער א, מיינס איז זייער א שיינע און א קלארע תשובה. איך זאג איך מיין ווייל איך בין נישט די שואל און איך קען נישט רעדן במקומו, אבער ס'הערט זיך צו זייער שיין מסודר, זייער שיין געדילט מיט, און זייער קלאר געזאגט וואס צו טון. כ'האף אזוי.
נו קוק, די סוגיא, די עקספיריענס, איך זעה דאך עס, איך באקום דאך אסאך פון די שאלות און איך זעה ווי שטארק ס'קומט אריין די אינטענסיטי, די דאגה, די פילן ווי ס'איז עק געוועלט, די סכנות נפשות. די הארצן די קישקעס רעדן דא. יא, און יעדע מאל מען שיקט עס אריין, סאו איז די בחור האט די זכי' אז ער דורך אים דעליווערט די שאלה פאר יעדעם.